Min ftaħt it-tieqa, nisma l-kwiet, u f'daqqa waħda nisma mużika. Mużika xejta barra minnaw, mużika heavy metal, niftakar id-diska ġili smajta tal eh, mux Metallica, sorry, tal-Black Sabbath Crowley, Alistair Crowley, Ejwa.
Aleister Crowley huwa tista' ngħid il-fundatur tas-Sataniżmu. U hekk qawwija kienet imma ġejja minn ġas-siġar tal-buskett kien hemm jisu parti, ma filli kwiet filli xalet din mużika. U jirrid bil-fors ninżel ma di ħabibti biex naħraġ hemm. U li ma rridx tinżel, telek mhux ġej inti, mhux ħa niġi jien. U dak il-ħin bej id-dawl ta' qamar. U bej xalet id-dawl tal-karozza. Faċċatek Rajt xi ħaġa, qalb is-siġarien. Għadtli tfi id-dawl. Tfiet id-dawl, qbadt il-mobile, għajnejja żammejthom żumjati fuq mulqaw, fukati fuq dal-post partikolari u fukkajt, fejn stajt għax ma kien hemm xi dawl qawwi u ħadna ritratt. U dar ritratt isu. Issa araw ħintom U ġġudikaw. Isa ras ta' skenjitru. Ħirġa minn wara l-arblu taw tat-tinda. Tat-tinda. Isa nofsa hekk qed ħares lejna. Però l-fakab kien mhux ras ta' skenjitru. Ras ta' skenjitru. Kbira. Litteralment kbira. Enormi ġifieri.
Ras hekk, immaġina, hawnhekk ma jidher xejn u xi ħadd għamillek hekk. U baqgħet hekk. Isma' di. Kabbartu. Il-din għattila qed tara bħali int. Qult li dak xi ħaġa tal-kamera bħal speċi qabdet il-mobile tagħha. Ħaditu u jiġi fuq tagħha wkoll. X'għandna d-dawl tal-karozza fuqha l-ħaġa u ma rajna xejn. Ma rajna xejn, xejn, xejn. Bqajna ġal-karozza, nieħu l-istess ritratt ma jiġi xejn. Astja.
Iħaditu ma jiġi xejn, ġifieri badnieh fl-istess kważi ħin L-ixbittej. Tieni darba ma ġie xejn. Bdiet twerwret u bdiet tgħidli imxi 'l hemm, tagħmilix dil affarijiet għax jien vera niddejjaq u ġejt hawn ħabba fik, eċċetera, eċċetera, imma jiena sniet tifel rrid noħroġ biex nara x'qed jiġri, rrid nidħol, ħa nara minn fejn ġejja l-mużika, bdejt ngħid żgur hawn xi black mass jew hekk. Mhux għax jogħġbuni, ma qatt ma kont rajtu, Il-kurżità għelbitni u ridt immur, di ma riditx tiġi u bdiet tajli jekk tmur nitlaq u nħallik hawn. U għattela please, għattela mhux ħandum u ħan inżel. Ftaħt il-karozza u ħriġt. Għattela titlaq li ġattela taf li għandix biex immur. Somma għalt li ħanibqaw għalt li ġilek xi ġilek mhux ħaniġi. Għamilt. U miexi. U kif mhux biċ-ċajt, li kieku konna fl ħansib persuna waħida ma konx ħaniddeq jew tnejn. Però ma l-ħoss u hekk bdejt ngħid edin ħafna u jekk ikunu ħafna ma tafx ħajamlulek. Eh, jien naf, għax ma nafx qegħdin jagħmlu anyway. Ma ilbitni l-kurżità, batt il-mobile

Din hija l-kamra. It-tinda u aħna pparkjati hawn. Jiena dħalt minn hawn minn fejn tidħol għas-siġar. Il-karozza ma bqajx nara. Għax wasal dej il-kamra u qbist il-kamra jekk nagħmel hekk. Nara minn fejn dħalt u l-kamra. U ma li dħalt jisu dak l-20 pass ħanaqbad il-patt fejn il-siġar. Ġiet illi kelli miegħi bil-karozza u bdiet teptib li dawl. Ġifieri hekk pop, pop, pop, pop bil-karozza d diħat ikxifni. Għad mela ġara xi ħaġa, għad jew raġaġaw il-pulizija, u ġejt zibel għax għad jindunaw li għaw xi ħadd u jew jiġu għalina, insomma, u rġajt mort, u rġajt insiba Fejn konna in the beginning. Ta' tista' tgħidli xil ġejt ixgħal li dawn għamel. Qed intli li qed tgħid bis-serjetà. Ta' mhux vera ġejt tebti plid daw l-warajja għatlek ċaqla ix minn hawn karozza biex ma tikxifnix. U ħalfitli, ħalfitli daqskemm qed naħliflek jiena li l-karozza għasmissi ta' ċavetta. U jirrajt il-fanali tal-karozza għalt li hawnhekk la ġew karozzi

Kellek xi esperjenza tal-paranormal jew xi ħaġa inspjegabbli jew inkella UFOs? Tixtieq taqsama magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq daw il-links li ħantukom.